Vera u meta jċemplu huma jiħdu qatgħa u ħafna drabi l-membri parlamentari joħdulek xi ħaġa.
Għajma kif għajjet. U mhux aħjar ħabba l-obeżità? Wow!
X'inhi di? Obeżità!
Wow, erġa' għidhieli! Obeżità!
U xi tfisser? Aħna Maltin ġejna l-ewwel fl-obeżità. Mhux bilfors taħt il-Labour f'kollox qed niġu l-ewwel.
Int taf x'inhi obeżità? No.
Obeżità ġifieri li aħna l-Maltin l-iktar illi għandna xaħam ma' ġisimna, taf? U msomma vera taħt il-Labour għax kulħadd ixaħħam 'il kulħadd. Ejjn!
Mela għalhekk! X'inhi? Għalhekk tawna karrotta biss! Min?
Dak, il-Membru Parlamentari Tonio. Tonio l-Fenech! Eeh! Dak kien żmien meta kien jagħmel il-budget Tonio Fenech! Il-mommy tiegħi qaltli li dal-budget kien budget kożmetiku. U xi tfisser? Ma nafx imma l-għaqal għal Simon tagħmel sens. Eeh!
Mhux forsi għax għollew il-cosmetics hu? U kif illi għandi kun smajt illi anka irranġaw il-minimum wage? Veru kif għamluha? Minn minimum ġabuha miżerja.
Isma', imma kemm ħadna gost aħna u ġejjin waqafna għand il-Ministru Mizzi. Konrad? Konrad!
Jekk ħa jitkellem nitlaq 'il barra! No, no, ibqgħu, ibqgħu. Tana biljett għal tnejn biex immorru ġurnata f'Faln. Fejn? Fuq it-tanker tal-LNG. No!
Mhux ħa niġi miegħek għax qalulna, anzi Simon qalli li dak żgur ħa Ploti. No, imma Simon ċert li jaf x'inhu jgħid. Żgur li jaf x'inhu jgħid Simon. Żgur! Żgur li jaf x'inhu jgħid. Għax anke qal li ħa jirbaħ l-elezzjoni. Kważi dejjem ikun jaf x'inhu jgħid Simon. Imma li hu żgur Illi mhux ħa niġi fuq it-tanker għax anke intom vera ġibtuha kerha il-bajja ta' Marsaxlokk. No!
Il-Mummy qaltli li kważi kważi kif ġie hemm fil-bajja, ġie veru jaqta' fejn il-luzzu ġie ħelu. Mela, fejn l-izza! Insomma, hi, jiena żgur mhux ġej miegħek fuq dak u kif nitilgħu aħna n-Nazzjonisti nneħħuhulkom minn hemm.

Vera, vera tidher kattiv u tal-biża'. Vera, jien taf minn min nibża' minn Joseph. Rajtu jagħmel id-diskors tal-budget u jkun qisu ljun u jkollok bżonn l-issiġġu biex ma jigdimekx. Imma intkom tal-Labour sraqtuhomna tliet siġġijiet.
Imma kemm, kemm ftaħar kemm għamilna affarijiet tal-Labour. Għamiltu ħafna imma mal-anzjani m'għamiltu xejn. Qed imutu bil-ġuħ. Ħares lejn Peppi l-ħin kollu jiekol idejh. Araħħa jiekolha idejh!
U wow! Ħalli nkun għattierek. Stenna ftit u anke tat-traffic ħa nirranġaw. Ifhimni nistennew biex tmur kull imkien trid tistenna sagħtejn fil-karozza.
Isma', laqqas ġbarna xejn, xejn ma għandna flus. Titlem l-uċċedu li.

U Simon minn x'imkien xi ħaġa jagħti.
Il-partit dejjem jaħseb fik imma xi darba żgur ifottik!
Trick or treat!
Isma'. Ħudu tajnuni b'attività li hemm għada. Mela, għandna għada, għada u ħa nagħtik żewġ biljetti wkoll biex tilbes kostum tal-Halloween fil-Ġampula. Mhux għax għandek bżonn. Zombie Nation huwa parties bil-music tan-90s, jekk tiġi u jkollok l-aqwa kostum tirbaħ vjaġġ ukoll. Iva? Okej.
Fil-Ġampula. Issa ngħid il-Mendi forsi titħajjar. U xi ħaġa żgħira oħra bħala dan u san nhar it-Tnejn qed ngħidu l-ġenituri u t-tfal jekk iridu jiġu trick or treat vera magħna tajjeb, Qed niġbru ten euro m'għand il-kbar, five euro m'għand iż-żgħar u mbagħad se mmorru bihom imma ħa ntuhom il-missjoni wkoll. Ġifieri jekk jogħġbok ingħaqdu magħna. Proset, proset. Proset tax-xogħol li qed tagħmlu anke mal-missjoni.
Grazzi.